Pygamber aleýhissalatu wessalam aýdýar, Her gün Allatagala iki sany perişde iberýär diýipdir. Şol perişdäniň biri şu dogany edýär diýýär. Iki sany perişde iberedýär diýýär Allatagala ýeriň ýüzüne. Şol iki sany ugradylan perişdäň biri şeýle doga edýär diýipdir Pygamber aleyhissalam. Eý Allahym, malyny gysganmaýan, eli açyk, jomart adamlaryň, ýagny Allah ýolunda mal-dünýäsini ylym ýolunda, Allahnyň razy bolan ýolunda sarp edýän bolsalar, Eý, Allahym, şol Seniň ýoluňda jomart bolup, Seniň mal beren mal-nygmatyňdan jomart bolan adamyň malyny köpeldip, olaryň ýerini dolduragör diýip, şol perişde alkyş eder diýýär. Ýörite şu il-günüň, hawa, içinde Allatagala baýlygy maňa nesip et diýip, şu zekadymy, sadakadymy berip, onuň daşynda-da gysganç bolman, eli açyk bolup, haýyrly zatlara sarp etdimi, ol perişde doga eder diýýär, Eý, Allahym, şu Seň ýoluňda jomart bolan adamyň mal-dünýäsini bereketlendirewer diýip, ikilenji perişde şu dogany ederdi, Eý, Allahym, malyny gysganyp, hakyny bermän saklaýan adamyň malyny heläk edeweri, onuň malyny elinden alaweri diýip doga ederdi. Şonuň üçin Allahu tebärek we tagalanyň ryzasy üçin mal-dünýäň wagtlaýyn, ezizjemar, eliň kiri, Hä diýmän döwür geçmeli, hä diýmän seň janyň alynmaly, o gabra baraňsoň ondan Wah, käşgäm bütin hemme zadymy Abu Bekr Sydyk razyýallahu anh ýaly sarp etsedim-de başyma bela gelmesedi, hasaby bolmasady. Alla ýoluna sarp etseň oň hasaby ýok-da, sogaby gelýär-dä. Şonuň üçin Alla ýolunda sarp etmekligiň ullakan bir önemli zatdygyny bilmeli diýjemam. Bir wagtlar bir iki sany ogully biri bar eken. Ýarawsyz bolýar, ýarawsyz bolup ölüm golaýlanyny bilýän, ahyry soňum geldi. Ölmäkäm, ölemden soň bir düşünişmezlik bolmasyn diýip, iň gowusy daže ölmäkäň zadyny paýlaýar da. Iki ogluny ikisinem ýanyna çagyrýar. Oglum diýýär, size diýýär, men diýýär, Malymy diýýär, öňünden bölüp berjek diýýär. Uly ogluna bir uly baglygy bar eken, ony berýär. Kiçi ogluna-da bir mülk ýeri bar eken, ony berýär. Ýöne diýýär, iki sany şertim bar diýýär, şol şertimi diýýär, ýerine ýetiriň diýýär. Birlenji şertim diýýär, men ölemden soň pylan ýerde jaýlaň diýip, bir belli bir ýerde, belli bir gonamçylykda jaýlamaklygy wesýet edýär. Ikilenji şertimem diýýär, Indi size diýýär, mal-dünýä goýdum diýýär, biriňize bir uly bir baglyk goýdum, ýene biriňize diýýär, mülk-ýer goýdum diýýär. Şuňam şertini düşündirmeklik meň borjum diýýär, olam wesýedim bolsun diýýär. Şu diýýär, bagdan alan hasylyňyzy, ýerden ekip alan hasylyňyza hüşüriňizi beregöriň diýýär. Ýere beripsiň dänim, oň şertini öwretmänsiň diýip, kyýamatda ýakamdan tutulaymasyn diýip, onam wesýet edýär, bolmaly zadyny aýdýar-da. Gün gelýär, bul adam dünýeden gaýdýar. Ýaňky ogullary-da ol özlerine galan uly ogly bag-bossanlygyndan hasylyny alýar, kiçisi-de o mülk galan ýerinden hasyl ekýär-de, ondan hasylyny alýar. Onuň uly ogly şu bagyndan ýetişen hasyllaryny söwda-satyk edip, bazarda satyp, pul ogudyadanym ol we ikilenji wesýetini ýerine ýetirmeýär. Birinji gonamçylykda, pylan gonamçylykda jaýlaň diýen wesýetini ýerine ýetirýärler. Ikilenjisini ýerine ýetirmeýär-de, ulusy. Pul ogudyadanym. hüşürini bermeýär. O biride ýerden hasylyny alýar danym hüşürinem berýär şu hüşürini bermek üçinem bir aýlap wagtyny sarp edýärde ýerli bir hakyky bir mätäçlere berjek bolup bir aý wagtyny sarp edýär şo netijede dagylyk ýerde ýaşaýan bolmaly uly agasy kiçi agasy kiçi inisine hüňürdeýär sen diýä näme üçin diýä sil gelmeli diýä basym diýä sil geler öňünden bent etmediň diýä sen ekiniňä hiç diýä öýüň bilen diýä Filli alar gider diýýär, bent etmediň diýýär. Men saňa, Hüşüriňi soň berersiň, bent et diýip aýtdym, sen diýenimi etmediň, indi öýüň bilen ýok bolar, fil geläýse diýýär. Olam men Alla ýolunda diýýär, wagtymy sarp etdim diýýär, Alla gorar diýýär-de, başardygyňça bent edýär, başarmadygyça-da galyberýär şeýdýär-de. Gün gelýär, ýaz gelýär, garlar eräp, buzlar eräp, fil gelýär. Ulurak fil gelýär, bütin. Obany, bag, nämelik bar bolsa ýumurýar-da. Ýa hüşür bermediňkem ýok bolýar, ýöne bu kiçi hüşürini beren bar, muňkam öýem, ekinem sil bilen gidýär. Ýöne Allanyň berekedi, Alla ýolunda şeýdenligi üçin, Allaň buýrugyny ýerine ýetirenligi üçin öýünde ýygnak galan tohum, ekini, tohum, tohum ýygnap goýýar-da öýünde. Şu öýi sil bilen ýumurylýar-da, ýaňky tohum Allanyň izni bilen ekine özi ekilýär. Ekine düşýär. Allatagalaň yzny bilenem şol ekin gögerýär-de. Allatagala berekedini ýetirýär. Garaz, diýjek bolýan, Allaň ýolunda, Alla razy bolsun şu zatdan diýip, haýyrdan umydygär däl, sogapdan, Allanyň razylygyndan umydygär bolup etseň, Allatagala bir zat sebäp eder, hor etmez diýjek. Şoň üçin Allaň ýolunda gezmeli, Allaň ýolunda bolmaly, Allanyň razy bolan işlerini etmeli, Allaň razy bolan işini edýän adamlar bilenem Kunu ma'as-salihin we kunu ma'as-sadikin diýlen aýatyň çerçewesinde Alla ýolunda gezýän oglanlaň ýanynda, Alla ýolunda gezýän adamlaň ýanynda bile gezip, şolaryň Alla ryzasy üçin edýän işine sizem sebäpkär boljak bolmaly diýjemem.